Diametrini tapmagy isleýär 3 de. Bu sorada n kwadrat etip bilsedik, meselem nädip çözmesi bilerdik? Diametr aslynda iki not arasyndaky maksimum dürlük. Her not arasynda bir sany ýol bardygyny bilýär. Onun üçin diametri tapmagyny istese, n kwadrat rugsat bersede näme ederdik? Bir sany trimiz bar, bilşimiz ýaly. Şu tride

Ikinjisi hasam intuitiv çözüm. Ikinjisi biraz üsgüräk. Ýöne birinjisi DP bilen nädip çözüp bilerdik, şoňa seredeli isleseňiz. DP bilen aslynda taplamak isleýän adym DP-niň ilki wagtda bize hökmany ýagdaýda azaplamaly zadym DP W-de dursun meselem. Şol W nodundan bir sany ilki başda random bir sany noddan rootlaýar streamimizi, tapawudy ýok. Ýa lýuboý bir tiki zalany trawerse etmek üçin.

ID'sini berýän bolsa diýip. Bu näme üçin gerek bu noduň ID'si bize? diýip sorap bilersiň. Diňe uzaklyk tutsak bolmaýarmy şeklinde. Näme üçin ID'sini soraýar? Sebäbi biziň maksadymyz V-den hemme noda uzaklygy, maksimum uzaklygy tapmak. Şu wagt diňe subtree-sindäki iň uzak noduň tapdyk. Indi V-iň biram birinji DFS-de ýa-da kaýsym ýaly her noduň Öz sapdyýsindäki iň uzak nota gars, ikinji difýezde bolsa has ýüksegräk taparys. Bu gezek her notdan bütin noda bolup iň uzaklygy taparys, iň uzak noty taparys. Muny nädip taparys diýseňiz, bilşimiz ýaly, bütin sapdyýdäki notlary hem sandan geçirdim, iň uzagynam bilýän. Ýöne diýeli, aslynda not. parentiniň bir sany ansestrine gidip, şonuň saptirisinde ýer alýan iň uzak noda uzaklyk hem bolup biler. B, muňa A diýeli, muňa-da B diýeli. Any şu wagt bilýäs, iň uzak öz çykdygyndaky, ýöne parentime, ýa ýokary ýurtda garyp gidip, bir ansestrymdan aşak iň uzagyny tapmak, o da B bolsa, onuň hem özümçe bahasyny tapmak isterdim. Şonuň maksimum uzaklygam meň iň uzak bolup biljek nodum tapyp berildi. Bärde her nod üçin Öz faktorisinde iň uzak nodyň özüni tutsadyk, meselem şu noda gelen ýagdaýda muňa B diýeli, muňa W diýeli. W gelen ýagdaýynda iň uzak nodyňy aýt diýen ýagdaýynda bu-da A-ny berip bilerdi we B-ni bermän bilerdi. Onuň üçin her nod üçin özüniň saptorisindäki iň uzak we iň uzak ikinji nody saklamak ýagdaýymyzda, ýagny iň uzak ikinji nod näme diýjek bolýar? Bu nodyň bir sany çagasy bardyr. Şo çagasynyň içinde iň uzak bir not bardyr. Indiki ikinji iň uzak noty ýene şo bir çagasyndan ýa şo çagaň daşynda galan notlardan lýuboý birinde çagasynyň içindäki iň uzak not tapsam, maňa W-den iň uzak nody we ikinji iň uzak nody tapyp berer öz tablisinden. Bu-da üç taýda kömegimize ýarar. W-ny tapan ýa W beren ýagdaýynda W-nyň Iň uzak noduny taparyn. Eger iň uzak nody A deň bolsa, deň Z-niň iň uzagy bolsa, onda diýerin W-iň iň uzak ikinji başga sapdiri diýer adam. Iň uzak nod tap diýer. Şony tapandan sonra aslında meselem Z bilen W arasyndaky distansiýa

Ilkibaşda ýaňky aýtşyma, her sap dirisindeäki iň uzak we iň uzak ikinji nody ol aňsatlyk bilen hasaplap bilermikak diýen o üýtgeşikli azalmasa gerek. Esasy ýaňky ýaly Zeng bütin W ýagny sap diri ansestrlaryny nädip gezip bilemse iň erbet ýagdaýda N bolup biler, N sanlylk boýunça N kwadrat bolar. Şeýle bir ideýa ulanyp bileris. Diýeli şu nod meniň parentim. V bolsun, bu-da U bolsun. Aslynda Ýun Ýun Weng çagasy we Ýun çagasy we daşyndaky galan bütin sub grafdaky tip ýa sub graf ýa sub treedaky bolan nodu iň uzak noduny bilýän bolsadym bir şekilde Weng e, Ýun pardon Ýu, bile-bile. Onda we üçin jogap näme bolardy? Iň uzak not. Aha, Halim. Eliň aldydan öte. Ha, okey. Onda jogap ya V'nin öz saptayısında olardı iň uzak ya da V'nin yan kaçmayalı Ýüňüň üstünden ýüňüň ýokardaky ýaňky sapdürisinde bir ýerde-de bir not bolardy. Muňa meselem at bereli. Z diýdik, e ulandyk, meselem R diýeli. Onda diýmek bolýar, muň iň sapdürisindäki noda-da A diýipdik. Uzaklygam Y şeklinde. Onda Z-niň iki sany aslynda. Alternatiw çözümä, iň uzak bolup biljek alternatiw çözümine bir aý ýe ýa-da ştata re diýdik uzaklygy, adyna-da de diýeli meselem. Onda re plus bir. Şularyň haýsy maksimum bolsa, şo meň üçin iň uzak not şeklinde tutupbilerin. Re-ni nädip hasaplap bilerin diýseňiz, şu wagt şu ýu üçin re hasaplanam bolsa, indikide ýene we tarap gitýän, gitjek ýerim belli. Onda ýu üçin hasaplanan re, ýagny öz şatlysine gidenok, we tarap gidenok. Onuň daşynda galan ýokardaky hemme notlaryň iň uzak noty tutýar. Belki re şeýle-de bolup bilerdi, şeýle gidip, şu taýlarda bile bolup bilerdi. Ýöne, aýdyşym ýaly, effektiwny bir şekilde HUE-dan V-e geçiş ýapamda, täze V üçin iň uzak ýokarsynda galýan. Ýagny, şeý diýýär. Indiki gitjek ýerimem UVP bolsun. Şu U-da durdum. V gitdim. Indi V gelemden soňra ýaňky R-ni dogry şekilde update etdim. Ýagny iň uzak nody. Indikide pi gitjek bolan ýagdaýynda şu täze re şu taýsynyň içindäki we bolan iň uzaklyk iň uzak noga tutmaly bolar. Şular käbir zatda garyşýan bolup biler detaýy ýerýän üçin ýöne detaýy seretseňiz aslynda gaty mm, çyzyp üstüne çyzyp sketching etseňiz intuitiwnyý bir zat. Ýagny, re, şu wagt bütin hemme noda iň uzak, ýu üçin iň uzak zady tapdyk, uzaklygy re nodyň adamy de diýeli. Indi we giden ýagdaýymyzda şu taýda biziň isleýänimiz şu reni effektiwini ulanyp iň uzak zady tapladyk. Indi we üçin hasaplamyzdan soňra, indi we gelenimizden soň pi çagasyna geçjek bolýan, pi diýip, onda reniň effektiwini bu şekilde update etmeli. Munuň üçin hem reňk aktiw bolmasy üçin hökman ýadede reňk birinji ilkinji gyrartmasy gerek. Näme üçin diýseňiz, sebäbi U üçin iň uzak Redi, indi bärde V üçin hesaplajak bolýar. Ol bir çözüm. Ýagny indi şo V üçin iň uzak nody uzaklygy tapjak bolsa, R plus bir bir çözüm. Beýleki çözümde näme bolup biler diýseňiz, parentinden gelýän çözüm däl-de, şu beýleki çagalaryny seredeli. Başga reňk alaýyn. V-niň başga çagalary bar, P-den başga şeýle bir çagasy bar aşakda. Ýöne çap dysynda galýan notlawa. Onda şu taýdaky notlaryň iň uzak not Peýňe şanda galýan bolsady iň uzak not saplapdyk ilk başda ýadyňyza düşýän bolsa. Onda ikinji iň uzak not näme bolsa oňada kostuna z diýipdik. Z nin maksimumy men täze rem bolýa. Z nämedi? Şo noduň ýokarsyna giden ýagdaýymdaky iň daş uzaklyk we

Täzeräni şu skeýtine saklaýas. Şol Zedizun peýçek bilen ýazaýynda. Srem. Şu ýagdaýda Z-iň bahasy P-iň ýagny Z nämedi? Iň uzak ikinji not üçi Z üçin. Ýöne egerde iň uzak not P-iň aşagynda galýan bolsady, şu Z nolary tut. Eger iň uzak not Peňaşana galmaýan bolsa, onda iň uzak not bolan ýe-ni alardyk. Ýagny şda köp ma ýa-da z-dä-de ýe ýa-da z if goýup bally bolarys. Ýagny iň uzak not peňaşana galýarmy? Ýagny a diýýän a peň subtitini içindemi? Eger hawa bolsa, onda z-ni ulanmaly bolýar. Ýok, içine däl diýen ýagdaýynda-da ýe-ni ulanyp r-ni subtitläp täze r bilen p barardyk. Häzir p gelen ýagdaýda-da ýa gaýçym ýaly. re plus bir ya da yeň maksimumi bolup biljek bütün notlaryň arasynda iň uzak distans bolar. Bärde biz A, B, C, D şeklinde notlary ID-den tutmaň sebäbi ikinci DFS-de de birinci DFS-de iň uzak not tap diýen ýadamyzda. Ya da tutmaýan biler aslında bir soru bar. Eger noduň ID-sini çykar diýse, dip tutduk. Bärde ID-sini çykar diýenek. Uzaklygy çykarsak bolýar. Onda hiç bir not aýdylan tutman diňe uzaklyklar tutup bilersiň. Meselem, B üçinem iň uzaklyk Y, iň daşy Y bolar. Ikinji iň daş nodam Z bolar. Şonuň üçin ilki başdan e, aňsatlyk bolsun diýip kodlamamyzda birinji difes ýazalyk. Birinji difes nämedi? Her noduň aşagynda galýan, sapterisinde galýan iň uzak

Bir noduň aşagynda galýan maksimum sub distance ne tapyp bileris. Bilşim ýaly çagalam bar. Çagalamyň hökman ýa-da birine gitmeli. Şonda mesela şu çagama giden ýagdaýymda şuň aşagyndaky maksimum distansyň plus biri men üçin bir alternatiw çözüm bolýar. Şolaryň maksimumam hemme çagalar üçin ýasaplasamam men lazym tapýan. Ýöne bärde bilşim ýaly, bir ýandan ikinji iň maksimum aktiw bir şeýle tutmaly. Diýeli şu wagt täze iň uly maksimum şu boldy. Onda şu täzäki öňki iň uzak maksimum şu bol, ýani atdan beri A diýeli, bärki B diýeli. B nody boldy. Onda A nodyny ýatdan çykarmalylar. Belki A nody ikinji iň uly not bolup biler. Alt, e, alternatiw

Nol näme üçin teýli iň uzyn çap dizisindäki distans? Ýöne ştadaky DP-niň nodunyň nolunyň öňki wadysyna ikinji maksimum bolup biljek şekilde ýatdan çykarmalylar. Onun üçin şunuň ýaly bir if goýýar. Aslynda awtomatiki satisfy etýänden bilýär. Sebäbi şu wada şelli iň daş bar ýene tutýar bir ikinji ildaş tutýar e iň daş bar lap deplenjek bolsa diýmek awtomatiski bu şundan uly onuň üçin awtomatiski alyp ikinji daş bar diýen birinji barky daş bar şu wagt içerli gelen birinji daş bar diýen deň diýen iň daş bar diýen täze barysini bilen daýtýan sebäbi şundan uly eken Ýa-da bu gelen çözüm iň daş walim däl-de, iň daş ikinji wali bolup biljegime alternatiw çözüm bolup biler. Onuň üçin ýagny şu ýerde ýazasyň, şuny almaly men. Şifre. Ýagny şu ýerde iň daş ikinji çekinde. Onda göni update-läp bilen hiç bir hali gerek ýok. Şu wagt

Nyň aşagynda galýan Ancestorn tarapdaky iň uzak nod tapmaly. Bärde bolsa ikinji DFS-imiz işiň içine girer. Olam zat bilen başlaýar. Ýöne bärde biziň aktiw ýokardan gelen dreýimiz gerek. Ýagny we gelen ýagdaýymda maňa awtomatiki re gelmeli ýokardan. Ýagny re nämedi? Täzeden üstünden geçjek bolsa. Re meniň parentimiň Duýdy eli, treýdi eli. V-niň saptrisi daşyndaky galan bütün notlaryň iň uzagy bolan, iň uzaklygy tutýan. Ýagny men parentime bolan iň uzaklyk R şeklinde tutýan. Plus 1, ýagny

Şeýle bir zat bolýar. Difes 2 ne diýen? Buram regele diýdik. Onda answer bolup biljek. Şu wagtky not üçin bolup biljek iň uzaklyk not tapýan. Answer de şu update etýän. Ve mesela maksimum berip bu da. Maksimum of DP'nin V'sinin nodu ya da R plus 1 şeklinde. Aslynda er gün artdyryp bilerin. Gelen ýagdaýynda. Näme üçin diýseňiz? Ýa-da artdyrygly uratsam, U-dan V geçiş ýapamda awtomatiki hasapda artdyrylan şekilde gelsin. Ve gün V-ni R aslynda şu wagt U-dan näde, V-den iň uzak ýokarda galýar. Yani ýokarda diýýän üç töwerekde. Saptaýysyna galan ýere ýokary diýýän.

Subtrit we subtritinden galan bütün hemme notlaryň arasyndaky iň uzaklygy tapdym diýip bilýän. Yani subtritinden galan hem iň uzaklygy şeýle bir zat diýeli. Şu megelinde başy uzaklyk R şeklinde. Indi çagalanma men şeýtinde. Çagalanma C1, C2, C3 şeklinde. Emma men islenim Jeýk bolsun. Jeýk çagam ötjek bilen Wedutun. Jeýk çagam ötjek. Jeýk çagam ötjek bolsam, men Jeýkiden bäsini geýen Valyusyny bilýän. Re, taýda mesele ýok. Ýöne şu taý bu saptrisi bar. Jeýkin. Jeýkin saptrisi daşyndaky galan bütün notlara bolan Jeýkin iň uzak noduny tapmaly. Bular dan biri kandidat çözüm awtomatiski yani bir plus diýip çagyrat yani we den je iki gitmeň kostuwa bir plus indi we dan yukarda galan uzaklyga re onu bilýär we jeň galan daşyna galan çagalar var c bir c iki c üç c dört şeklinde Şolaryň apdesindäki maksimum uzaklygy tapasym gelýär. Ýani her şiriniň öz apdesindäki maksimum uzaklygy tapsam. Şolaryň plus birleriniň Ýa aslynda şu wagt iki sany çözüm garaşdyrdym we iň uzak ikinji not Gerek bolup bilermi diýip pikirlenipdim. Näme üçin diýseňiz, göni aslynda hemme çagalam şaýa ikinji iň uzak not tap diýsem, we üçin, ýagny DP-niň we-siniň birini tap diýen ýagdaýynda. Şol maňa maňa aýdysam gerek bolýardy, sebäbi kim haýsy not diýip, eger şu not şu taýda ýer alýan bolsa, şu saptýysyň içinde ýer alýan bolsady, onda zat edip bilerdim. Bilşiňiz ýaly, ikinji iň uzaklyk haýsy bolsa şony hem alyp bilerdim. Şu wagt Türkçe ID-sini bilemok. Onuň üçin ID-sini bilmek üçin bädeki DP nodumy peýle şekilde tutup bilerin. Ýagny iň uzak no value birim şu value ýagny iň uzak noduň ID-si şeklinde. Peýle şeklinde tutarys. Type definition.

Indi täze räne saplajak bolsaň, new ar deňdir bir plus maksimum of ar şu açı ar deyin ee, bir plus ar doğru çözüm. iki sany keýs bar. DP-niň gitjek ýerimiň iň uzak nody meniň hem iň uzak nodum bolsa onda new r maksimum bolsa new r DP-niň nodumyň ikinji iň uzak nody tap diýen. Sonra sorap bilerdiňiz eger ikinji iň uzak nod bolmasa näme diýip. Onda awtomatiki nol geler. Node'e nädende-de hiç bir peýdasy bolmaz. Ýagny iň bir ikinji nod plus bir bolýar. Ýa-da plus biri ilki soňuna bir gezek goşup bileris. New R diýeli. Bärde-de şey diýeli. Şu taýda new R plus bir edip guradan muny. Elsam Men gitjek çagamyň iň uzagy men üçin iň uzak bolsa, Diýmek, men isleýän zadym iň we ikinjije gitme bolýar bärde. Sebäbi, ýaňky aýdyşym ýaly, şu gitjek çeýekiň sapdyr daşyndaky şu galan bölekleň iň uzak reni bilýäs, şu arakdaky fonny iň uzak reni bilýäs. Ýöne şuradaky çagalary bar, J1, J3, J4 şeklinde, galan J2-den galan. Şolaryň sapdyrsynda iň uzaklygy bilmeli. Onuň üçinem reň iň uzak

Ustad ýalňyşymyza üç öwrenenden iki bolmalydy. Geçen ýaly çizip barsak şu ekzempli bir iki üç dört beş şeklinde etýär. Biz şimdi üçün saptır etişi üç öwrenenimizde ýokarsynda galýan

Aslynda bäde kontrol etmeli zadymyz iň uzyn not deň däl-de iň uzak noduň ID-lerini seretmelidik. Valýularyny daşyny. Onda üç çykar. Dogry. Ee,